ئۆکەی ئێستاکە دەمانەوێت وەکو پرسیارێک لێرە وەکو پرسیارێک لێرە کە نووسیمانە تایب دە کۆڕێکت نیم ئینتەگابز لەم بەشانە وەڵامی ڕاست بنووسە لێرەش بە هەمان شێوە دەمانەوێت ئێمە خۆمان ناوەکە بنووسین نەوەکو لەناو پرۆگرامەکە ناوەکە بنووسین پاشان بمانداتێ ساگە لێرە ئەڵانی بکەین سپێژەوە چکە ڕەنی بکەین ئۆکەی ئێستا ئێمە دەمانەوێت خۆمان شتەکە بنووسین ئەو لێرە بۆمان بنووسێتەوە لێرە زۆر چاکە بۆ ئەوە ساگە ئینتەر بکەین یەکسەر لا دەچێت بۆ ئەوە ئێمە دەمانەوێت هەر شێکمان نووسی یەکسەر بۆ خۆی وەری بگرێ و بینوسێتەوە بۆ ئەوەیە پێویستە ئێمە سترینگێک تعریف بکەین سترینگ سترینگەکە ناوێکی بۆ دابنێن وەکو بڵێن نەیم پاشان یەکسانە یەکسانە بەچی ئێمە نرخی بۆ دانانین ئێمە ئەو نرخە دادنین کە دەینووسین بۆ ئەوە پێویستە بنووسین کۆنسۆل دۆت ریدلاین واتە ئەو لاینەمان بۆ بخوێنەوە کە ئێمە دەینووسین و سێوی بکە سێوی دەکات لە ناو ئەم سترینگە زۆر چاکە ئێسا بەم شێوە ئێستا کە ئەگە ڕەنی بکەین سیر بکەین لێرە ئەوەی دەینووسین خەزنی دەکات بەڵام یەکسەر لا دەچێت چونکە سەمەسەرە نەگەل لێرە بنووسین لە جیاتی ئەوە بنووسین نەی زۆر باشە گەر ڕەنی بکەین لێرە شتێک بنووسین بۆ ئەوەی ڕاوەستە لێرە پێویستە ئەوەش زیاد بکەین ئێستاکە ئەو شتە دەنووسین جە دەڵێ ئەکسەر بۆمان دەنووسێتەوە ئەوەی نووسیمان ئەکسەر لە دێڕێکی نوێ بۆمان دەنووسێتەوە جا ئێمە دەمانەوێت بین ئەم بۆ شایانە پڕکەین یعنی وەکو پرسیارێک بێت ئێستاکە ئەم دۆڕشکەینەوە زیاتری ئەوە بینەمە کۆپی بکەین لە جیاتی ئەم بۆشایە بنووسین نەی زائد نەی پاشان زائد اینجا ئەمە دانێنەوە ساگە سیر بکەین شتێک بەس پێش ئەوە بە هەمووی تەوا بکەین کۆنسۆل دۆ ڕایدلاین ئەمەشیان کۆپی بکەین ئەم بۆ شای ئێرش باپڕ بکەینەوە

بۆ ئەوەی پرۆجێکتەکە ڕاوەستێت یەکسەر لا نەچێت ڕیدلاینێکی بۆ زیاد دەکەین کۆنسۆڵ ڕیدلاین ستار نیو پرۆجێکت ئۆکەی ئێستا مەگەنایەک بنووسین بنووسین دەڵێن There was a man named بۆشایی He was پەنجا years and became popular among Kurds and called مامۆستا بۆشایی جا مە لە ئەو دوو بۆشایە گەر مانە پڕی بکەینەوە بە ناوێک بنووسین ئەحمد مەسەلەن ڕێک لە هەمان دێڕ دەرواسەمان نەیمەت ئەحمد بخۆی بەو بەو ناوەی نووسیومانە بۆمان پڕ دەکاتەوە پاشان ئەگەر ئێستا هەر شتێکی تر بنووسین ئینتەرکەین یەکسەر لا دەچێت زۆر چاک تۆزێکە ئەمە ڕێکخین کۆنسۆڵ ڕایتلاین بەمە هەر ڕێک دانین بیکەین بە وات ئەس

نووسینە هەمە لێرە بە کۆنسۆڵ دۆت ڕید لاین ڕنی بکەینەوە مەک ئەبینین لێرە ئەکسەڵە یۆر ئانسەر ئز سەر بە دوای ئەودا دێت ئێمە وای لێ نەکەین لێرە لاینێک زیاد بکەین